ارے اللہ تو رحمت کر اے اے چیک کرو اے دیکھو اللہ اکبر اللہ سنگت سارے برف ہی برف آندی پہ تلے

کیا بات ہے۔ ٹھنڈے دا ڈینہہ ہئی تے بادل اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ اللہ معافی اللہ معافی ایڈو سارا ماشاءاللہ ڈاند ریڈی کھڑے ساڈے سرائیکی دی سخاوت پیارا جیا بیل گاڑی تے سنگت بادل دا میں ڈکھیندا پیاں بادل چیک کرو اے سارے درختاں دے اتوں پرلی سائیڈ دے بادل ہن۔ تے تے بس تہاکوں بادلاں دے بارے کچھ نہیں آکھ سکدے اللہ پاک رحمت کرے اپنی رحمتاں دے صدقے رحمتاں راوین ساڈے علاقے دے ساڈے گاؤں دے خوبصورت جے کلچر دے اپنی پیاری جے سخاوت جلدی جلدی جلدی جلدی جتنے بھی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں انہاں کو اکسو ویلکم خوبصورت جے چینل برینڈ بلاگ دے اندر تہاڈا خوش آمدید ہے اپنا میرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والا کو جلدی جلدی جلدی جلدی مرے سو سبسکرائب خوبصورت جگرے سو سبسکرائب جلد جلد دی بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر گن سو ہر آون والا نوٹیفیکیشن تاکو تھوڑے بھرا دا ملسی رہندا تم سے نہ ہو پائے گا لائف دے پیارے جے نظارے فیس بک پیج سلیم کھوکھے آلا اوکے سبسکرائب فالو شیئر محبتہ دے سو ماشاءاللہ عوام دبگڑ دگڑ دگڑ بھگڑ لئی ودی ہے اپنے گھا پٹھا کر کے عوام موٹر سائیکل والے اے تو لیڈیز آندے پین ماشاءاللہ اے سارے گھا پٹھا کر کے اما اور سارے ویندے پین اپنے گھراں کو تے مزید تساں

ویڈیو واچ کریسو خوبصورت جئیں سخاوتاں تہاکوں ڈکھیسوں پیاریاں پیاریاں اپنے نظارے تے خوبصورت جئیں برانڈ ولاگ سرائیکی اوکے راسو نال نال سکپ نہ کرو چلدیاں باہر چل کے تہاکوں وزٹ کروینے خوبصورت جئیں وزٹ تے بارش دا ماحول تے بادلاں دا ماحول خوبصورت جئیں کلچر ڈکھیسوں کڑیاں کڑیاں لاون لگ گئین رم جھم لاون لگ گئے ساڈے بال چال دھاون شاون کیتے فل تیار ہیں فل مست ہیں فل کھیڈن تے ماڑ مبارک سنڈے ہے سنڈے دا ڈینہہ ہے تے ماشاءاللہ 15 رمضان پندرواں روزہ ہے ماشاءاللہ تے میں ذرا جلدی جلدی بولی وینا میں دا متن بارش لے پوے بارش لاون تو پہلے پہلے اپنے آڈینس پیارے پیارے ویوراں کو پیارے پیارے محبت کرنا لے سنگت ساتھ کو لکھے سو وی لو اے دیکھو چیک کرو اے یادا کیا ہے کیا تھے بارش کتے بارش انگلی دے بارے اندی انگلی دے بارش آ کے سنگت بارش یعنی کہ آندھی پئی ہے ایکوں چیک کر لو یاد اگڑے بارش آندی پئی ہے تے ماشاءاللہ ایڈو سارا ڈاند ریڈی تیار تھیندا پہ گھر ونجن کیتے جلدی جلدی لاڈے کیتے بارش آون دا بارش آون تو پہلے پہلے پہلے پہلے گھر پہنچ ونجے انشاءاللہ ویور اے چیک کرو بادل آندے پین بڑے زوراں شوراں دے بادل آندے پین تھوڑا جے اساں اپنے کیبن تو دور چلے گیا اسے فصلاں دا نظارہ دیکھن تے میں کہ اپنے پیارے جے ویوراں کو بادلاں دا نظارہ دیکھو بادل آندے پین بڑے زور دے اللہ پاک دی رحمت تھیوے خیر خریت نال تھیوے سئیں بارش آوݨا فرض ہے کیونکہ زمین دھرتی پودے درخت وغیرہ سرناٹے اچ ہن جدوں بارش آ ویسی تے مودے ماشاءاللہ وی آئی پی تھی ویسن لیکن بارش تاں فل بادلاں دا سین ہے بادل آندے نے ایویں گاؤں ساڈے کوں گھیر گھیدے چار چفیرو خوبصورت جیہا منظر آندا پیا تے میں آکھیا اپݨے موبائل دے وچ ولاگ دے وچ سینری تہاکوں ݙکھاؤ۔ بیوٹی فل ویدر تے خوبصورت جیہا کلچر تے نال ایویں محبتاں کریندے رہسوں جڑے رہسوں تہاکوں پیارے پیارے سین ڈکھیسوں راندے جیہڑے جیہڑے وی ساڈے کول کیپریٹ تھیسن ویندے ولاگ دے وچ تہاکوں ڈکھیسوں آندے ایہ چار چفیرے ساڈے نال زونگ دے ٹاور دے وی ڈیکھسو خوبصورت جیہا منظر آندا پے بادلاں دا فل بسیرا ہے تے میں آنداں کہ سنگت کیا بات ہے خوبصورت جیہا اللہ پاک دی رحمت تھیندی پئی ہے مزید جڑے رہسوں محبتاں کریندے رہسوں تہاکوں ڈکھیسوں راندے اپنے پیارے پیارے ولاگ دے وچ خوبصورتیاں تے اپݨے پیارے پیارے نظارے تے سنگت بارش دا سین شروع تھی پئے بارش ݙیدھے پئے وینا کیمرے دے اتے اڳوں بارش ڈھاوݨی شروع تھی چکی ہے تے ایویں نال جڑے رہسو تاکوں ݙکھیسو اپݨے پیارے پیارے ولاگ دے سین اے چیک کرو روڈ دے اتے آ گئے سے بارش آوݨ لڳ ڳئی ہے اے ݙیکھو کیا بات ہے سنگت اللہ پاک دی رحمت آندی پئی ہے تے مزید تساں جڑے رہسو تاکوں سین ݙکھیسو راندے خابصورت جئے کلچر دے بارش آہستہ آہستہ جوں تیز تھیندی آندی آہستہ آہستہ سنگت برف آوݨ لڳ ڳئی چیک کرو۔ سارے سرائیکی دے وچ کونی ناواں آکھاں میں تے اے برف دے اولے ہن اے ڈیکھو سنگت برف دے اولے اتو آون لگ گن اللہ تو رحیم تو کریم چیک کرو سنگت فل سپیڈ نال اولے تیز تھیندے وے نن دن تھوڑی دیر دے وچ ڈیکھے کہ میں آدھا کہ اللہ پاک رحمتہ کیتیا وے اپنی بارش دے نظارے تے بڑے پیارے پیارے سرائیکی ولاگ بیوٹیفل کلچر اپنا سنگت نظارہ چیک کرو برا او نناوا آندا پے چیک کرو سارے اللہ معاف کرے اللہ تو رحمت کر اے اے چیک کرو اے دیکھو اللہ اکبر اللہ سنگت سارے برف ہی برف آندی پے تلے اے چیک کرو اللہ اے دے دے پے بنا ویور نناوا آن لگ گئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ تو رحم فرما اے برف ہے سنگت چیک کرو بیور پہلی دفعہ زندگی اج میں اپنی جوانی دے وچ پہلی دفعہ دیدا پیاں کہ برف آندی پہ تلے چیک کرو اتنی اتنی بارش کہانی کہ جتنی کہ نیناوا آندا پہ اے دیکھو

ساری اے سارے تلے اے برف پین تھے اے والے ٹکڑے برف دے پین تھے اللہ سنگت پہلی دفعہ ساڑے گاؤں دے اندر پہلی دفعہ نظارہ سا ڈٹھے کہ برف آمن پہ گئی اتو اولے برف دے موٹے موٹے آندے پین موٹے موٹے میرے کو کوئی ہے کیا نا تے میں نونی میں لتاں سیدھیاں کر کے بیٹھا تھیا اے تک میں دکھاواں برف دے اولے دیکھو چیک کرو اے چیک کرو۔ اے اے سامنے پہ اے اللہ۔ اے برف دے اولے ہیں سارے۔ اے چیک کرو اللہ اکبر۔ بادل دی آواز سن دے پہ وینا بدل کتنا۔ اتے گونجدا پئے۔ ہالی وی بیور بد برف آندی پئی اے تھلے برف دا نظام کڑک کڑک کڑک کڑک لگی پئی اے باقی نال رہو میں تھوڑی سیفٹی کر کے بلا تاکو ملدا کیونکہ میرے کو لیڈو پانی آون پے گے سارا میور شدید طوفانی بارش ہے طوفانی بارش تے نال نہ برف تے اولے ڈھاون پی گئے اولے آدھے نہ اولے تو نہیں آدھے ایسا نیناما آدھے یعنی کہ نیناما ڈھاون پی گئے اتنی شدید بارش تیز تھی چکی ہے باقی میں آدھا کہ ویدر دے بارے کیا کھاواں جی ویدر تھا بیوٹیفل تھی گئے ماشاءاللہ خوبصورت جہاں موسم دے خوبصورت جہاں نظارے تے اپنے بڑے پیارے پیارے جیڑی سائیڈ تے دھیان مریسو اسے سائیڈ تے تانوں پانی آیا ہویا نظر سی کیونکہ بارش بڑی تیز چلتی پی ہے چیک کرو برا تھوڑے کیبن دی ترپال لگی کھڑی ہے تے بارش تا آمن کار ہے

ساڈا اپنا پیارا سرائیکی ویلاگ تے سرائیکی ثقافتاں میں آدھا کہ کیا بات ہے مولا نے رنگ لا لیتے ہیں آج ماشاءاللہ پندرہ رمضان مبارک ہے پندرہ روزہ ہے پندرہ روزہ ہے تے پندرہ روزے دے نال نال ہی اللہ پاک نے اتوار دے دن دے صدقے بارش پار دی میں آگے سائیں سبحان اللہ کیا بات ہے

باقی سنگت نال رہو محبتاں کریندے رہو تے بھرا تہاڈا انتظار کریندے کیا بنڑدے موسم دا۔

بارش دی آواز سنڑدے پے وے نا ویور لین پٹڑی دے ودیا سے تھے تے ویلوگ بڑھیندے ودیا سے تے بارش ہی آندی پے میں کہ سنگت کیا بات ہے اپنے پیارے جے ویوراں کو ربا تیرے قدرتاں دا کمال خوبصورت نظارہ اپنا سرائیکی دا ماشاءاللہ بارش بھی پوندی پئی ہے بارش دے نال نال ہی اللہ پاک دی رحمت ہے کڑی سورج بھی نکلا ہے

نظر دا پہ تک نظارہ سارے بادلاں دا بسیرا اون سائیڈ تے چلا گئے تے ویدر کر گئے کمال خوبصورت جہاں بیوٹیفل کلچر کر گئے پودے ہر چیز گرین گرین خوبصورت جہاں میں آدھا کہ ماحول بن گئے سنگت ملاگ دی چس آ گئی ہے چیک کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے اس سائیڈ تے سارے سورج نکلا کھڑے کیسا پیارا نظارہ ہے سبحان اللہ سنگت سبحان اللہ میں آگے سنگت کوئی سبحان اللہ کوئی قدرتی کمال دا تھی گیا اللہ پاک دے طرف تے ویلاگ سارا پیارا جا سرہ کی نظارے بیوٹیفل کلچر اپنے پیارے پیارے ویدر اس سائڈ تو بادل رو زور دے آنا پہ بادل فل زور دا آندا پیا ان سائیڈ دو بیک سائیڈ والا وس گیا اس سائیڈ دو فل بارش دا بادل آندا پیا کمال بادل آندا پیا نہ راسو ہفتہ کریندے راسو تو پیارے پیارے ولاگ دے وچ لکھے سراں دے ہفتہ سارے سرکی دیاں سارے سرکی ولاگ دیاں سارے سرکی ثقافتاں دیاں ویور نظام دا تھی کہ ماشاءاللہ سارا سرکی دا وی آئی پی کیونکہ بارش پے گئی ہے بارش وی آئی پی نظام کر گئی ہے خوبصورت جیاں تے بادلاں دا بسیرا سامنے بڑی دور دور تک بادل ہی بادل ہیں تے اس سائڈ دونا ماشاءاللہ سورج بھی نکلا ہے اے چیک کرو تے بادل بھی وچ ودن تھے بادلاں دا نا خوبصورت جیاں ریویو آندا پہ ہے بڑے پیارے پیارے نظام تے ماشاءاللہ اذان وی آندی پئی ہے اج خوبصورت جی تے یعنی کہ اذان ویڈیو دے دوران آندی پئی اذان ماشاءاللہ پنج وقت آندی راندی اللہ پاک دے کرم نال تے خوبصورت جے کلچر تے سارا پیارا جے نظام تے اپنا پاک ویلیج لائیو دے کلچر تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہو سی دا اسا گھنسو معذرت خوبصورت جئے نظاریاں دے نال نال اساں گھنسوں معذرت بیوٹی فل ڈکھاون دا ماحول تے خوبصورت جئے انجوائمنٹ تے ماشاءاللہ بارش دی وجہ توں تلگن تلگن تھی گئے ہر بنے خوبصورت جئے رستہ بن گئے تلگن تلگن ہے چلو کوئی گال نہیں آج دا ویلاگ تو کو پسند آیا اسی خوبصورت جئے کلچر تے اپنے پیارے پیارے نظارے ایک سارا دوست سعد محمد تے اے سارا ویلاگ دے دوں دے ویلاگ ویکھ دا میرا تو ہاں کیا بات ہے کدے دے ویکھ دا ہے

ساڑا فیس بک فرینڈ ہے ماشاءاللہ تے باقی میں محبتاں ڈکھے سو اپنا پیار ڈکھے سو سپیشل پرسن بھرا کو لائک سبسکرائب فالو کرے سو شیئر کریندے رہا سو ہر آن والی نوٹیفیکیشن تاکو مل سی راندی اپنے کلچر دے سنگت تے باقی دے سو اجازتاں وال مل سو ایک پیارے جے ویلاگ اچ وال اللہ حافظ